Ko Flick taku ingoa Kāore au e patu ahi Aue te aroha, ki arahi ake au ka patu ahike, mehemura ki te taone nei, karanga ki te waka, karanga ki te waka, karanga ki te waka, flick.
Ko te rau i i tangata i wakaeke tōtika ki runga i tēnei tōna marae, i Pātea o Waiōturi. E te mūmū rākau, kei te toʻunga o te reo me te kōrero, e moe e. E uruuru raukura tapu, Nō Taranaki tī tō ea. Tērā rā pea nā Dunga Ii te tātai waka papa te tuatahi ake, ana, tērā pea ka tīmata ki te taha o tō tātai nei taueke te kohu te wena, ka hiki mai rā ki Hakaraia te wena, tatū mai rā ki Rangikaitu te wena. Ana, ka moe tō tātou nei taueke ki tō tātou nei kuia tonu, nō Tēnei marae, ana, o Hinekōrangi. Miriama Henekōrangi Taiko, Taurua, ā, koia anō hoki te tamāhine a Ngā Waka Taurua rāua ko Hinepounamu. Ana ka, ā, ka puta mai rā, o te tokoria, ā, anō ngā tamariki, engari anō, ā, nā Rangikaitū, ā, ka heke iho mai rā ki a, ā, Te Whena, ā, te, Te Reweti Te Whena, nā te, te Reweti Te Whena ka puta mai rā, Tō tā tēnei tawhiki rā a Ataria, nā ka moe a Ataria ki tō mātou kuia rā, ko Ruiha Tāpapawhero. Nā, ka heke iho mai rā ki taku kaumātua rā, ki a Wirimu Te Ao, Te Ao Whero. Engari anō ko te wahine tuarua o Ataria, nā, ko Makinoria. Ā, kai hiki mai rā te māmā o tō tātou nei whanaunga a Āti, ā, hiki iho mai rā ki a ia, nō, nō reira, he whanaunga, ko ia taku karanga matua, ā, nā, te, hei te waka tupuranga o taku māmā, ā, tērā pea he karanga tahi rāua, hiki iho mai rā ki a au. Koia nō nā runga i ngā waka papa, ō, kai reira ka kitea mai rā e koe, ā, tō tātou nei tuituinga, ā, i raro te parirau o, o Tainui, ā, Raukawa, ā, Ngāti Ruanui, a Tānga Ahoi, tae noa ki tō tātou nei wāhi konei, e hine a, a Ngāti Hine, a Pūkua, a Pūkorokoro anō hoki. A, nō reira, koe, koe nā tō tātou nei a, waka papa, kāwai, a, nā, ka hāngai pū tēnei a, ki tō tātou nei tangata e tiraha mai rā ki te a, rekereke o te poutūārongo i tēnei wā tonu. Ka, ka noho māua nei a, ki konei, nā, ki te wai o Turi nei, hei kaikōrero. Ana mō te marae nei. Nā tō māua nei hui tuatahi konei, ā, uhunga tuatahi, ana ko te wehi i te rangi. Ana, tahi te, te mihi o Archie, ko tahi te mihi o Mike. Rā, ka takina te wā ka tae mai, i tae mai te tūpāpaku. Ā, ka pātai mai te tangata ki a Te Ope ki, ki māua nei, o me pēhea te kuhu mai te whare? ā, waewae tuatahi, upoko rānei, e, nā, kōrero ana ai māua ko, ko mō, ā, Archie, o aua, just me kuhu mai. I tākia mai a Hurunui nō ngā parirau o te kāui rere. E iwi nō te ati tawhito o ngā rauru kītai, o Ngāti Ruanui, i wana tū mai anō oki nō ngā uru waka o Mataourua rāua ko Aotea, oti noa i ngā waka tuarangaranga. E pouaka ako i te reo me ōna tikanga, e kākā kura nō ōna paepae tapu maa. Ka noo oki a Papa Archie hei māngai mō te korimako o Taranaki. E te Pāpā, e te i orei tangata, takoto mai, whakangaro atu rā. I te tau 1996, i tīmata a Archie ki te whai i tana tohu kaiako i tae atu ia ki te kaupapa o Te Rangakura ki roto o Wanganui. Ko tōna kaiako i reira a Te Rangi Hēmi e maumahara tonu ana i taua wā. Ana i te tau 1998, ā, i tohua au hei kaiako mō tērā kaupapa. Nā, ko ētahi o ngā tauira i tīmata mai ki te taha i ahau i taua tau, ko Archie rāua ko tana wahine ko Sharon. ā, e maumahara katoa a Hēmi ki tōna kaha ki te āwhina i a ia me te kawe i te reo Māori me ōna tikanga ki rō te akomanga. Ka tae ki te wā ka ka tiro haere au i aku tauira me te whakaaro anō i roto i ahau hena. Māu e tīmata ngā karakia, māu e tīmata ngā whakamoemiti, māu hoki e whakaoti i ngā mahi o te ahiahi, i roto hoki i te wā karakia i te wā whakamoemiti. Hoi anō ka ino e tau ki ngā, ngā, ngā tauira, kore te rau mai tana ringaringa. Ā, huri rau na haere, ko Archie nake ka, ka tū mai tana, tana ringaringa. Oina ka mea mai ia ki ahau, ā, aroha mai whaea, engari ehara hau i te Rātana, mhm. ehara, engari mea te hei, kotahi anake te Atua, kotahi anake te Matua, ko Ihoa, nō reira, ko tātou tērā. Patua mai tō karakia. Āna, ka tīmata mai ana karakia katoa. Ā, ka mutu tana karakia, nā, E, e, e, a, e whaia, māu te waiata whakamoemiti. A te, e, māu te waiata whakamoemiti. A, kia ora, ora, koe ata māte i te māte māria. I runga tērā. Nō re, ia ata, ia ahihai, ko ia tō mātou a pōtoro, tō mātou minita. Nā, i tua tua tērā, ka tai hoki ki ngā wā, ka haere mai e tahi o te wanga tauira, mai i tērā rohe, mai i tērā rohe, ka haere mai, ka haere mai hoki ki, ki, ki Wanganui. Ka reo mātou kai kōrero. Ā, kei reira hoki a Tony, kei reira hoki a, a Nihi rātou mā, engari ka tukuna atu mā ngā taura kē whakahaere i tērā kaupapa. Nō reira, ko wai tāku ka tū ki te whakakōrero? Ko Archie. Ko Archie nā ke te mea kua ka tū mai tana ringa rā, māku whakahaere, e, ā, whaea. Koira tērā. I tuatoa tērā he tangata ngākau nui ki te kaupapa, e, kia tū ai, he, kia whiwhi ai e tana, tana tohu hei kaiako. Tētahi rā ka kīia atu au ki a ia, ka pātai atu ki a ia, Archie, Ka whiwhi koe i tō tohu kaihakoe i muri o tērā. Ka hoki au ki te kāinga whāwhāia. Ka hui atu koe ki Pātea. Āe, ka hoki atu ki te kāinga. Nā te mea he nui ā mātou tamariki, he nui ā mātou rangatahi. Koinei, he hīkoi haere ana i runga i te Tiriti, kāre e mahi, kāre haere ki te kura. Nō ko taku tino hiahia ki te hoki atu ki te kāinga, ki te poipoi atu i a rātou, otirā kia hoki mai rātou i whakaoti ā rātou mahi i te kura. Ka whakaaro au, hei, he tino rangatira tērā whakaaro nōna. Nē, kia, kia uru mai. Nei tu atu tērā ka tima tē ki te kororo mai ki ahau. Nē, i te tahi wā i noho tahi māua, a Miss Sharon hoki tana wahine, tana hoa wahine. Ka kororo mai ia ngā ahuatanga e pā ana ki tōna ake iwi, ko tōke tōna rohe. Tino hohonu te ahuatanga o ētahi o ana kōrero, tino hohonu, kīhai au tino mārama, nā te mea ka hoki whakamūri ki, ki mua noa atu. Mua noa atu i ōna tūpuna, ā, whakaeke, whakaeke, tae noa mai ki a ia. Engari ka whakarau, he, tēnei tama tino mōhio ki ngā mohuatanga, ka tātaitanga o ōna ake tūpuna. Ā, ana ka tīmata ia ki te homai ētahi kōrero, ōna honohononga ake ki konei, ki rā tana pā, te taha o tōna tūpuna, te taha hoki i tōna tūpuna whaea. Ko Adrian Hales, he uri nō Ngāti Kahungunu, he hoa tauira ki a Archie i te rangakura, anei ko ōna maumaharatanga. Wao, tērā koia, tērā te haramai me tana kaha ki te kōrero Māori. Tikanga, ā, kua noho aia kei waenganui ki ōna iwi, hei akiaki, hei poipoia ērā e hiakai ana mō te reo Māori. Koia tērā, ka tika me mihi kau atu rā ki a koe, Āti, moe mai rā, whakatā mai rā. Ko Shannon Dryden hoki tētahi o ngā hoa tauira a Āti, ā, he taiohi tonu ia i puta tōtika ai te kura tuarua i taua wā. Ko te tau 1996 te tau i tīmata ahau, i tīmata me kī mātou ki Te Rangakura. Ko ngā maumaharatanga o taku rā tuatahi, Oh, nā te āhua, te ranga, āhua rangatahi, toku āhua, kāre aku tino māharatanga o taua rā tuatahi, engari uh, ko ngā māharatanga a uh, Archie, uh, kōrua ko tōna uh, hoa wāhine a Sharon, um, tuatahi ko te āhua whakatoi a Archie ki ahau me taku āhua rangatahi. Um, tuarua, ko tōna, tōna menemene. Aha ko te aha kaha menemene tēnei, tēnei tāne. Um, ai, e, hoki mai, hoki atu, hoki mai ki ēnei o ngā rangi, um, me taku kaha tono atu Ki a, ki a Archie, ā, mō ngā kōrero o Taranaki, ā, taku īnoi ki a ia, ki te āwhina i ahau, ā, ia te wā, ia te wā, kāre raru, kāre raru kia whakahoki kōrero ki te āwhina, ā, nō reira, ia, nōku, nōku te waimarie. I te tau 2003 i whai turanga a Archie ki Te Wānanga o Raukawa hei pou arataki reo Māori. Ki Ōtaki, ka whakahaeretia, ka noho ia hei kaiako mō ngā hui rumaki reo, ā, ki Ōtaki, me ngā hui rumaki reo ka whakahaeretia ki runga i ngā marae e kīia nei, Ā, ko te Māiti Ūkaipō o ko te Marae Based Studies, MBS, nā, ko ia tētehi o ngā kaiako kaha ki te huri haere i ngā, i ngā marae, otirā rātou, rātou uh, tokotoru, uh, ki te āwhina uh, i ngā ākonga, i ngā hapū, i ngā iwi o tēnā marae, o tēnā marae, based studies, ne? He kaha, he kaha nōna, he kaha nō rātou ki te hāpai i ngā mahi mō te ako i te reo, i ngā mahi whakahaere i ngā hui rumaki reo ki Otaki ki runga i ngā marae o te Marae Bay Studies. Ko ia me, me ana hoa whanaunga nei a, a Greg Rātana, a Mohi Āpau, i tae atu ki waenganui a mātou o Te Wānanga o Raukawa. O, nō muri tata i te huringa o te rautau. Ka tae atu era three amigos, koina te ingoa karangaranga mo ratou uh, ki reira. Na katoa ratou he, he hunga hātikihi, he tāne hātikihi. Engari anō pea ko Archie te mea koi o ratou ki te whakakata i te tangata, uh, ki te huri i ngā tao, uh, kia noho ko tētai atu hei papa mo ngā kōrero. Uh, engari koia Archie, ā, mō te taha ki te whakakata i te tangata koia tērā. Ā, ahakoa te aha, ahakoa he kaupapa taumaha, he kaupapa ā, pōuri rānei e taea ana ia te hiki ngā wairua o te hunga mātakitaki, o te hunga whakarongo ki a ia. Koia tērā. Ā, Tae noa ki tana pūkenga nui mō te reo. Koia kei a ia mō te reo, te taha ki te whakaako, te taha ki te akiaki i te tauira ki te ako, te taha ki te akiaki i te tauira ki te whakaoti i ngā taumahi. Koia kei a ia te ngākau nui ki te reo. ki ngā ākonga, otirā ki ngā mahi katoa o Te Wānanga o Raukawa. He, he ngākau nui nōna ā, ki a mātou katoa o Te Wānanga o Raukawa. Ā, mā ringa nui mātou, mm, mā hua tekau, tekau mā rua pea ngā kaimahi o te tari reo o Te Wānanga o Raukawa i mahi tahi me ērā Three Amigos. Ā, he, he tino momo rātou, he tino momo rātou. Nā, ka hoki ngā mahara Ki tērā o tātou ki a, ki a Greg, kua ngaro atu, nā, i tēnei wā ko Archie. Kei te aroha atu ki te whānau. I tonoa te kaupapa nei o te rangakura, a rangahau, oti nō Te Kōpae, ki roto i te wānanga o Raukawa. I reira ka tonoa hoki mātou ngā kaiako mō te reo me ngā kaiako o te rangakura Kia riru ki raro i te maru o Te Wānanga o Raukawa. Ā, ka paingia tā mātou e, e te wānanga nei, nā, ka noho ko māua ko Archie, o tino mātou tahi, ā, ngā kaiako katoa o te rangakura me te kōpae ki raro i te maru o Te Wānanga o Raukawa. Hei kaiako mō Te Wānanga o Raukawa, Engari me āta whai pea i ta mana o te rangakura ki roto i nga mana o Te Wānanga Raukawa, i reira pea te raru. Oti no tera, ka wāwā i a mātou, ko nga kaiako mo te rangakura ka noho ki roto i tētehi kaupapa akoranga i raru i a Te Wānanga Raukawa, nga mea o te kopai, pēnei a mātou, me ati, ka riru ki raru i ta maru o nga akoranga mo te reo, ki roto i te wānanga raukawa e whakaeretia ana e rātou. Kātahi, ka whā, ka rima tau rānei, mātou e whai ana i te mahi o te, o te ako, i te, i te reo, o tino te hei kaiako ki reira, i reira ka, ka tino rongo i ngā kōrero a Āti me tana ngākau nui ki tō tātou reo, me tana koi hoki. Nō reira, ā, he, he tangata nui ōna pūkenga, ngā āhuatanga i roto i te ao tawhito, i roto i te ao hou. Hei te Rā Apa, ka tanumi ko tōna tinana ki te rua kōiwi o ana mātua tūpuna, ā, ko tōna wairua ka rere ki tōna kāpunipunitanga. Te Mehemi, te reo o te uru.